Thobela wa ga Mmaketla ke a tla. Ngwana a tswalwa a ba a tšofala. Thobela a sa tla, le lehono le Thobela o sa etla. Ke re ka mokgwa wo ke a le tamiša ke a lotšha ke re, A re boge gape, a re bone gape, a re bule dibuka gape-gape re lebelele thuto ya diema. Re lebelele gore diema di rile eng, ka mokgwa o re ya go slide sa bobedi, ke moka ke moo go tlo tšwelelago ditaba ka moka. Slide sa rena sa bobedi ke se. Ke sa bopile gape-gape tafola go ka gopola thutwana ya rena ya mathomo e e tlhalositše ka bontši gore na seema ke eng le mohola wa diema. Thutwana ya rena ya mathomo, o ka hwetša tše go thutwana ya rena ya mathomo. Re gatišitše gape, re na gape le thutwana ya bobedi. yeo e le gore e sa bolela gape ka diema ke tlaleletšo ya go thoma go thutwana yela ya mathomo. Ke moka ye? Ye ke ya boraro. Re tsene go thutwana ya boraro ya diema, go ra re jalo re gata ka lebelo. Ka ge re boletše ra re go tlo tloga mola go thutwana ya mathomo, se a swa mpelebele, ka nnete se a swa. A re bona, ba re hlong e rile ke meotlwa, Hlong e rile ke no tlwa. Khudu ya re nna ke letlapa. He? Ke go fa nakonyana o e bone o e nagane. Hlong e rile nna ke na le meotlwa. Khudu yona ya re nna ke letlapa. Seema se, tlhaloso ya sona, se no bolela ka batho ba babedi Batho ba babedi bao e le gore ba swana ka boipušo. Go o ka lebelela mo tafoleng ya rena mo, tlhalošo e reng? Batho ba go swana ka boipušo a ke ba phele mmogo. Ke dikgoši tše pedi. Ye nngwe e tla nyaka go buša seleteng sela, ke moka ye nngwe rena ke tla buša seleteng sela. Mmogo gona go ka tla go a tupa lerole. Ke faowe seema se reng, Tlhong e rile ke meotlwa. Khudu ya re ke letlapa. Ariago sa bobedi, Tswala e a bolaya. E bolaile Matlebjane. Tswala e a bolaya. E bolaile Matlebjane. A re bone tlhaloso. Ngwana o kgona go fetogela motswadi, motswadi o a mo belegilego, a mo fetogele lenaba, motswadi a ba a makale. O gopole gore ya a ke tsena tsene, seema se sa Matlebjane se, o gopole gore Matlebjane e be e le kgoši. Go begwa gore kgalekgale Kgoši Matlebjana o ile a ba le barwa, barwa, barwa ba bantši. Mo go barwa bawe ba gage e be go swanetše gore go be le o a tla bago kgoši. Ke moka e le goreng Kgoši Matlebjana yena a ba a ithatela ngwana wa mosadi o a itšego. a sa rate go ba o ka re o hlokometše go ba a hlahla le, bana, le barwa ba ba bangwe ba gore ba tle ba be bogoši. Ke moo le gore kgoši Matlebjane o feleditše a tlo ba a bolawa ke bana ba ba gage. Ke seema, seema se se tšwa godimo ga taba e le gore e phethegile ka nnete. Ke go Ke go holofetše ebile ke re o sepele o ye o nyake yona bonnyanenyana ka kanegelo, kanegelo ye ya kgoši Matlebjana, o tla bowa o tlo tla o mpotša. Sepela o ye o nyaka ditaba ka kgoši Matlebjana le barwa ba gage, ke moka o tla tla o tlo kwešiša seema se. Gore go reng ba re go tswala kudu go ba le bana ba bantšintši.

gore šilwana a tle a go ilele. Seema se se nyalelana le sela sa sa sisu ilela siswana gore sisu a tle a go ilele. Di a kopana. Sisu ilela siswana gore siswana a go ilele. A re kwa tlhalošo, ge o hlokomela motho goba selo, Ka moso le sona se tlogo go direla bjalo. Ke ka fao ba rego, Se ileele! Le sona ka moso se tlo dira ka mokgwa woo. A ke re se tla ba se tšere malebiša? Ke moka se tlogo Šilo! Ilela Šilwana, gore Šilwana a tle a go ilele. Ke tšeoe Re a go sa bone bjalo. Tau. Tau ya ja mpholo. Tau ya ja mpholo. Mariri a kgotla leraga. Leraga, o di beng? Mariri a a tau a, a tlo kgotla ka mo lerageng. A ke re jele mpholo? Ee. Lebelela tlhalošo. Motho wa mediro ye botse le go tšhabega bathong, setšhabeng, motseng, ka lapeng. O ke a fetoge sethotho nako ye nngwe. Kudu ye ya tau ya ja mpholo e ka ba e sepetšana le taba tša madila. Madila e ka ba e sepetšana le taba tša bjala. ge motho a ka no nwa bjala ke moka re tlilo bona tšeo re sa di tsebego go yena ga ke re tau ya tšhabega tau ke phoofolo kgoši ya naga kgoši ya lešoka modimo wa lešoka šefa o jalo goreng a tlo kgotla ka larageng mpholo a se yena ke a bona se yena ke mpholo a o jelego wo. A re mo kapišego mpholo re tla bona gore o tlo dia tšona. Šiwe tau ya ja mpholo, mariri a kgotla ka lerageng. Ba tlola ditšhila. A re ya go sa botlhano, re tlhanole bjalo. Šikiša dira. Šikiša dira le molapo. Šikiša dira le molapo. Gobane go ka šikiša dira le molapo? Ka gobane mphago wa tšona ke meetse. Šikiša dira le molapo. Mphago wa dira ke meetse. Mphago wa dira ke meetse. Ka mehla le ka mehla ge batho ba go šomela, ge batho ba go bontšha tše dibotse, ke tshwanelo. O swanetše, o tlamegile go ba leboga. go ba bontšha khutšo le lerato le lethabo go tšeo ba di dirago. Mphago. Ba fe mphago. Gape o tshwere mphago, o ka fihla kgole. Dijo tše di go fa maatla tše. O fofa ka mošwang wo. Mo feng mošwang lena, mo tlereng a tlatše mošwang wo le tla bona. modiro o tlilo phethega gabotse ke ka fa wo mogologolo a dire a ileng šikiša dira le molapo di se ke tša ya kgole kudu le molapo a a a dino a dino šika le molapo ka gobane mphago wa tšona meetse meetse ana a ona mo molapong meetse ana ke mphago wa bona ke ka fa o swanetše gore o di eng o ba gapele gona gana mo ba gapele gona gana mo o tla bona wena o tla bona tšwelopele ka mokgo re feditše ka sa bohlano ke sa ke sa ke sa kgopela gape gape goreng ge o tlo kgona go kwešiša kudu kudu kudu kudu mohlomongwe ke gona o sa tšo fihla o kopana o tsena ka mo phapošing ya rena maamotlha o o ye go thutwana ya rena ya mathomo o boe gape o ye go thutwana ya rena ya bobedi o tlo o boe mo go ya boraro ke moka o tlo kgona go bona goreng leeto le re le thomile kae la diema ke ya go leboga ke re kgopela le tšweleng pele re subscribeng re romeleng ba bangwe bao ba ratago go ka tseba ka diema a re ba remeng ka dika thobela.